איך יודע אז דער לשון וואס ער שרייבט דא דעם נפש החיים חיים בראשונה, וואס מיט דעם לשון איז געווען אותות ומופתים וניסים ונפלאות מדור דורים, ער זאגט דארט מען באמת א ענין גדול וסגולה נפלאה, דער צד איז באמת א ענין גדול וסגולה נפלאה להסיר לבטל מעליו כל הדינים ורצונות אחרים שלא יכלו לשלוט בו ולא יעשה שום רושם כלל, ס'איז א ענין גדול וסגולה נפלאה, אפילו איינער קען שטיין מיט א מעסער ער וועט נישט קענען גארנישט טוהן. ער קען שטיין מיט וועם? ווען מ כשהאדם קובע בליבו לאמור ער לייגט אריין אין הארץ אל ה' אלקים אין און אמיתי ואין עוד מלבדו איז בור שום כח בעולם וכל עולם איז כלל ער ווייסט אז גארנישט יעדע זאך שטייט יעצט נאר פון רבונו של עולם און רבונו של עולם וויל נישט קען עס נישט ווערן קען ער נישט אריינשטעכן אפילו ער שטיין מיט א מעסער טאמער די מענטש איז זיך מתבונן איז מונה שטארק איין און לבדו אפס און לוזי אז אלץ דינגט דא נאר די אייבישטער אלץ שטייט נאר במאמרו יעדע זאך שטייט יעצט נאר ער איז דא שטייט דא שטייט און יענער קען גארנישט טוהן אן קיין רצון השם אן קיין ציווי השם וועט אלע דינים בטל ער העט גארנישט קענען טוהן וועט די בודק אים ניס און מונטשען און מיר זעהן פון די ניסים ונפלאות פון ער פלעגט דערציילן ר' דוד סולובייטשיק. רבי דוד האט דערציילט אז ס'איז געווען דארטן אין דריי דורות אין בריסק ביים בית הלוי ביי רבי חיים און ביים בריסקער רב ביים זיידן ביים זומער איז געווען מיט דעם נפש החיים מיט זיינע נפלאות ביים בית הלוי איז געווען עס איז געווען א גאס אין בריסק אין שטאט בריסק וואס איז געווען א גאס פול מיט געשעפטן נאר געשעפטן די גאס האט געהאט א טיר א טויער אויבן אנהייב גאס און א טויער סוף גאס און מ'האט געקענט מ'האט עס פארמאכט און געעפנט לפרקים געעפנט פארמאכט. האט ער געזאגט אז אריינקומען דארט אין נאמען פון די שלטונות פון די רעגירונג ווען אריינקערן דארט בודק זיין די מבריחים די מעלימי מס די באצאלן נישט די מס ווי רופט מען דאס די טעקס טעקס און זיי צאלן נישט און דאס איז געווען א צרה צרורה אוי די אידן האבן מורא געהאט זענען דארט אריינגעקומען און פארמאכט די טירן און וואס טוט מען דא. בעיקר, זאגט ער, איז געווען דארטן איינער, איינער פון די געשעפטן, א איד וואס האט פארקויפט שאלן, א צויף שאלן, און האט נישט געצאלט בכלל קיין טעקס, נישט געצאלט די חלקי מס, און האט געוואוסט אז ער קען יעצט זיצן לעולם ועד, ער קען, קען, בקיצור איז ער אנטלאפן, אריינגעלאפן צום בית הלוי.

והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, און מבטל בליבו ביטול גמור, ער ווייסט ס'גארנישט דאס און נאר די אייבישטער, ס'גארנישט עפעס אנדערש, ואין המשגיח על כלל על שום כח וחוש שבעולם נישטא גארנישט אויסער דעם אייבישטן, און משעבד און מדבק תורה מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק יתברך בידו, שממילא יתבטלו מאליו כל הכוחות של צורת שבעולם, שלא יכלה ליפול לשום דבר כלל, עטס איבערגעהאלטן מיט אים אפאר מאל, עטליכע מאל, ביז ווען די קלאפט אין טיר. וואס? א קען נישט נאר א א זיי זענען שוין אוועק געגאנגען די אמערים ממש זענען א די מל די די די חברה וואס האבן די פון די רעגירונג זענען אוועק געגאנגען ער קען צוריק ווען און וואס איז געווען ס'איז געווען בדרך די נס איז געווען מלבוש על דרך הטבע וואס איז געווען אז זיי זענען געגאנגען פון געשעפט צו געשעפט בודק זיין פון געשעפט צו געשעפט און רוצחים און ווען זיי אנקומען צו דעם איד'ס געשעפט וואס איז געזעצן פארן בית הלוי איז דארטן האט מען געוואלט מאכן הפסקה פון עסן מיטאג, מיטאג, ער איז אויסגעגאנגען עסן מיטאג האט מען געלייגט אויף זיין געשעפט, דארטן האט זיך אפגעשטעלט זיין געשעפט, פון דעם איד איז יעצט אויף אזוי, האט מען געלייגט א בענדל א סימן אז דארטן האט זיך אפגעשטעלט, איז אויב זיי האבן געענדיגט צו עסן האבן זיי געהאט א טעות, זיי האבן געמיינט אז דארטן איז געענדיגט, האט מען אנגעהויבן פון די קומענדיגע געשעפט. אז ער מיינט אז דא האט מען געענדיגט און אזוי איז ער געראטעוועט געווארן, דאס איז טאקע נאר מענטשן זיך מתבונן, עיין ש ע ענין בן ודו, רבותי, צו אריינלייגן אין קעפעלע דא אין די קליין מח וואס מיט דעם וועסטו פירן די וועלט מסעיך וקרביך מסעיך ומרחיקיך. ביסט געווען בבית הלוי? ביי ר' חיים בריסקער האט ער געזאגט איז געווען ווען ר' חיים בריסקער האט זיך געדארפט צושטעלן אין מיליטער, אין רוסישע מיליטער, סכנות נפשות האט זיך געדארפט צושטעלן און ער איז געגאנגען דארטן צום דאקטאר, אזוי איז ער געגאנגען מען איז אריינגעגאנגען צום דאקטאר, און דער בית הלוי איז זיין טאטע געפארן מיט אים, בית הלוי איז געפארן מיט אים, און האט אים די גאנצע וועג האט ער משנה געווען נאכאמאל און נאכאמאל דעם נפש החיים, א ווען א מענטש איז זיך משעבד, דו גליט אין קאפ, האסט נישטא קיין שום כח, נאר די אייבערשטער אליין האלט אין איין טון און אליין טון, ס'איז נאר די אייבערשטער, ווי דעמאלטס קען נישט שאטן, האט עס איבערגע'חזר'ט און איבערגע'חזר'ט און איבערגע'חזר'ט, און שפעטער איז אנגעקומען צום דאקטאר, האט דער בית הלוי אנגעזאגט פאר זיין זון פאר רבי חיים בריסקער, ער גייט אריין צום דאקטאר, נישט מסיח דעת זיין פון דעם נפש החיים, נישט פארגעסן. און ער איז ארויס פון דעם דאקטאר האט מען אים גלייך מודיע געווען ער איז באפרייט ללא שום סיבה כלל, מען ווייסט נישט ביז היינט פארוואס, מען ווייסט יא פארוואס אבער איינער נאר איך. און די דריטע מעשה איז געווען מיט דעם בעש ט אליין מיט דעם בריסקער רב אליין דער אייניקל, ער איז געווען ווען עס איז געווען די מלחמה ווען די דייטשן ווען זיי זענען אריינגעקומען קיין פוילן איז ער אריינגעלאפן קיין ווארשע און ער איז געלאפן מיט פאלשע פעסל, פאלשע פעסער, די דייטשן ווען זיי כאפן אזעלכע זאכן איז השם ישמור עיני, פאלשע פעסער, און ער איז געלאפן און געלאפן מיט די מיט די אלע מלווים, און ער איז געלאפן ער איז אנגעקומען צו רוסישע גרעניץ, לעבן רוסישע גרעניץ האט עפעס א נאצי אים געשריגן, א נאצי איז נאכגעלאפן, געב די געלט! געבן קולות וברקים, און א פחד פחדים דארטן, השם ישמור, און פלוצלינג האט דער נאצי מחשמל געזען רוסישע זעלנערס האט ער געכאפט לייטער און אנטלאפן, ער האט מורא געהאט. האט געזאגט דעם און אזוי זענען זיי אריבער געגאנגען רואיג דעם גרעניץ האט דער בריסקער רב געזאגט דעם עצה אזוי אז די גאנצע צייט ווען ער איז געלאפן אין פוילן מיט פאלשע פעסער האט ער זיך מתבונן געווען דאס גאנצע צייט מתמקד געווען אין נפש החיים אז אלץ איז נאר דער אייבישטער נאר דער אייבישטער און וועגן דעם איז ער געראטעוועט געווארן ווען ער איז אנגעקומען צו גרעניץ האט ער זיך בארואיגט. ער איז דאך שוין ביים גרעניץ, ער זעהט דאך שוין די געהילע. און דעמאלטס ווען ער האט זיך בארואיגט, כאילו ער האט שוין אויפגעהערט צו טראכטן אויף זיך, דעמאלטס איז גלייך געקומען די נאציען, מ'האט שוין געמאכט קולות, האט ער זיך שנעל צוריק מתבונן געווען אין דעם נפש החיים, און דעמאלטס האט דער נאצי געזעהן די חסישע זעלנערס און אזאנס קלאפן זיך אזוי ארום אז אלץ ווענדט זיך נאר אין דיר אליין, נאר אין דיר אליין. איינער לבדו, דאס לעבן מיטן איינער לבדו. יענגער באריס שעכטער אין ניי יארק, א באריס שעכטער סכנא, האט דערציילט אז זיינע עלטערן זענען געווען אין אונגארן און זיי האבן נישט געהאט זיי האבן נישט געהאט תעודות וואס באווייזט אז זיי זענען געבוירן געווארן אין אונגארן און זיי זענען געווען ממש א סכנה ווייל אונגארן וואלט זיי ארויסגעווארפן און פוילן וואלט זיי נישט אנגענומען און די שולדערן אינמיטן וועג וואלטן געענדיגט די ארבעט. זיין סכנה איז פשוט. בקיצור איז זיין מאמע געגאנגען און זיך געמאכט פאלשע תעודות כאילו זי איז געבוירן געווארן אן אינגעל. אז רבי אריה, רבי אריה שעכטער, זיין טאטע, זיין מאמע האט געמאכט פאלשע תעודות כאילו זי איז געבוירן געווארן אן אינגעל. בקיצור זי האט געמאכט פאלשע תעודות און מען האט זי געכאפט, מען האט איר געכאפט אינמיטן. אז ס'איז מזיע שטראף, מען האט זיי איינגעזעצט צו גיין א משפט פון תפרש צדיק ותפרש צדיק ח, אכט יאר משפטים מיט מעצרים געזעצן אכט יאר, ביז ס'איז געקומען תפרש צדיק ח איז געווען די משפט המכריע, נאך אזעלכע נאך אזעלכע אכט יאר משפט המכריע, בקיצור איז פרע איז ער צוגעגאנגען צו זיין לויער צום עורך דין האט אים געפרעגט זאג נאר וואס זעט דיר אויס די מצב דא מיט די משפט, האט ער אים געזאגט אויב מען וועט דיר גיבן זעקס יאר זיצן וועסטו דאן קענען לעבן.

און דער שופט פרעגט אים, ווי איז דיין לויער? זאגט איך דארף נישט, איך בין זיך אליין מייצג. יא, וואס האסטו צו זאגן וועגן דיין עגונה, זיך מייגרע? זאגט ער, איך האב צו זאגן אזוי, השם היא אלוקים אין עוד מלבדו, נאר דער אייבישטער, ער פירט די גאנצע וועלט, און ער איז דער וואס גיט אריין אין מח פון דעם שופט המכובד, און אין דיין מויל, אין דיין מח, וואס צו זאגן און וואס צו פסק'נען, ממילא בעט איך דעם אייבישטן ער זאל דיר אריינגעבן אין קאפ אז דו זאלסט מיר מזכה זיין און ארויסגעבן דעם דין אמת לאור. די שריפט איז געווען אין א הערעם, געווען אין א הערעם, איר פארשטייט גוט וואס וואסערע הכרזה איינער האט מבטל דאס איז געווען, נאך אכט יאר אזעלכע פייניגן און איום קשה מרה ווען ער שטייט און שרייט נאר די אייבישטער, פארשטייט זיך נישט א דרשה דא אין ליל שישי און זאגט איינער מבטל. איז זאלט מען ביי זיך נישט רעדן, זיי ווייסט אז אין א זאגט פרעהט נישט און ער זאגט עס נאר דער אייבישטער, און נאר דער אייבישטער ער איז דער וואס גיט דיר אריין אין קאפ און מח וואס צו זאגן און וואס צו רעדן, און איך בעט אים ער זאל דיר אריין געבן אין קאפ און מח. די שופט איז געווען אין א הלם ער דארף א פסק א פערטל שעה, ער איז ארויס צוריק געקומען זאגט ער אדון שעכטער ער איז שעכטער זאגט ער איך זעה אז ביסט אזא מורא'דיגע אפי' איך פטר דיר אינגאנצן ביסט זכאי אינגאנצן. יא אבער ער האט געפסקנט איין זאך ביז א יאר מוזטו צופלאזן אונגארן דעמאלטס איז דאך געווען ערב די מלחמה ערב די מלחמה תרפ ד כז דעמאלטס האט ער מיר זאגט איך וויל אייך אפלאזן אבער ווי אזוי ווי איך אנקומען מ'קען נישט מסדר זיין נישט קיין וויזע קיין אמעריקע נישט אריינקומען ארץ ישראל האט ער געזאגט דער שופט אז ער איז דאס מטיל במשפט אויף די רעגירונגען אין אונגארן אז זיי זאלן זעהן זאלסט אנקומען ד' ניסן תרפ ד.

א שמחה? וואס איז די שמחה? כל אנשיך ווי די נשי חכמה, ווייל אפילו איינער וואס איז געווען קראנק פריערט מיט עפעס א מחלה און די קריגן א ביס איז ער געווארן געזונט פון די מחלה, דאס איז יענער'ס שמחה. נאכאמאל, איינער האט געהאט א מחלה, ער איז נישט געזונט לא עלינו, האט געכאפט א ביס און האט געקוקט אויפן סרט איז ער געווארן געזונט פון די מחלה, ממילא איז געווען א שמחה. וואס איז די טייטש? אזוי במשך א ביז די וועלט גענדיגט במשך א ווען ס'כאפט א ביס ער ווייסט נישט אז עס גייט ארויספאלן פון די פריעריגע נאכט נישט וויין נישט איז ממילא רבותי נאר די גלייבן און די האלטן פון אייבערשטן ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו יעצט בית שמש. זאגט מען דא זיצט דארטן א גרויסע מחנך ביים שיעור, א גרויסע מחנך און א דרשן מופלא, רבי שלמה צדקן שלעזינגער שליט א, אויב דעם קען הרב רבי שלמה, דער רבי שלמה איז א אלמן שוין צען יאר, צען יאר האט ער דערציילט רבי שלמה אז ער אוועק פאר צען יאר, און נאך וואס זי איז אוועק האט ער געטראכט צו זיך מתפלל זיין צו רבונו של עולם איך קען מאכן ספאנדזש איך קען קאכן. אבער ס'דא זאכן וואס נאר א מאמע קען דאס וויסן וואס טוט וויי די ציינער, ווייסט די פילן די געפילן פון קינדער, ס'דא זאכן וואס איך קען נישט צו דעם, געבעט דעם אייבערשטן איך טו מיינס, אבער ס'דא זאכן וואס איך קען נישט וויסן, בקיצור זאגט ער האט דערציילט דעם עולם אזוי אז ס'איז אריבער א חודש נאך זיין רעבעצין איז אוועק, ער קוקט א טעלעפאן פון עינית, ווייסט די עינית? ס'אפטיקען, א פירם גלעזער. א הויפטיקער פון בלעזער האט מען געזעהן וואס איז געקלינגען זאגן אז דיינע צוויי טעכטער קליינע מיידלעך גאר קליינע מיידלעך פערעלע מיט צורה'לע דארפן קומען מאכן א בדיקה א טעסט אויף די אויגן זיי האבן באשטעלט מ'האט באשטעלט א בדיקה מען דארף קומען וואס קומט עטס נישט? ער טראכט צו זיך איך האב נישט באשטעלט קיין בדיקה. פאר פערל האט צוויי קליינע מיידלעך פערל מיט זכרון שבת שלום איז יעצט א רעבעצן פארוואס איז זי אוועק זי איז געווען זייער קראנק ווייסט נישט ער איז געגאנגען דער שכח מאכן א בדיקה ער גייט מיט זיי מאכן א בדיקה צוויי קליינע מיידלעך מ'איז געוואר געווארן אז ביידע דארפן ערנסטע ברילן דארפן זיי גייען שוין צען יאר ברילן די צוויי מיידלעך. אבער ווי ער גייט ארויס קומט אריין זיין שוועגער און זיין ברודער האט א ברודער אין בעטשעמעש אויך שלעזינגער און זיין שוועגער קומט אריין מיט די צוויי טעכטער אויך פערל און מיט סרולע. און מאן איז בארערט ווארום אז זיין שוועגער האט באשטעלט א בדיקה פאר די צוויי טעכטער, און מען האט געקלינגען פון עיני צו זיין רעבע צו זיין שוועגער'ן אז ער דארף קומען, און זי האט נישט אויפגעהויבן טעלעפאן, איז מען געגאנגען און מען האט געוואלט קלינגען די מאן, און בקיצור עס איז דא היינט שירות לקוחות, שירות לקוחות איז מען ארויפגעגאנגען, בקיצור איז. און איז חלף שלעזינגער ביי שלעזינגער און איה די קרינגט די טעלעפאן און זיינע צוויי טעכטער גייען מיט ברילן שוין צען יאר ער האט נישט געחלומט קיינמאל אז זיי דארפן ברילן ער וואלט ב ה נישט געחלומט און קיינער האט נישט גערופן אויף קיין בדיקה האט ער געזען אז די אייבישטער פירט אלעס זינג דעם סמ ד א אידישע מאמע מיט אלס זינג רבונו של עולם פירט און אלע אידישע מאמעס זאלן זיין געזונט און לעבן משיח'ן על כפנים אבער דער געדאנק וואס מען רעדט דא דער אמונה פון די זאך. אה? דער מענטש וויל בלויז חוקת התורה. אין לך רשות להאריך אויף דיזעס לעבן נאר איין עולם לבדו. דיזעס לעבן נאר מיטן עפר זילות. דיזעס לעבן נאר מיטן איין עולם לבדו עפר זילות ווי ברענגט די ישמח ישראל פונעם ערשטן וואורקער רב מוה ר רבי יצחק לוואורקער. אזוי איז חוקת התורה דאך לכאורה א סתירה. רש י זאגט מה טעם יש בו אין לך רשות אין לך רשות להאריך אויף. פרעגט ער זיך יא דא א טעם פון ר' משה הדרשן. טא בהמה וועט ער קיין נייעך. און טא מורא'דיגע ווארט ברענגט אויס דער חזון פון רבי ר' איציק לווארקער אזוי אז די פגם פון חטא העגל, וואס איז געווען די חטא העגל? געווען איין זאך א פגם אין אמונה. וואס איז? זיי האבן געזאגט זה משה הוא איש לא ידעני מה עולה, דו ביסט אן אים צו וויסן, ס'איז א בראך. פון דא איז געווארן א העגל, לא ידעני, ער וויל וויסן דער גולם. דער לב טיפש ווען נישט חזן ער וויל וויסן דאס האט געמאכט דעם עגל וואס איז די תיקון אזוי שחיקת התורה ברענג א פרטים איך וויל נישט וויסן קומט אויס אז ביידע איז אמת צו אמת די טעם פון ר' משה א דרשן אויף וואס אז תבא אומה ותקנח אז דאס איז מכפר אויפן חטא העגל אבער ווי אזוי איז עס מכפר ווייל אין לך טעם אין לך אז די ווייסט נישט איך וויל נישט וויסן די עולם כאפט דאס אן צו ביידע אמת איך וויל נישט וויסן די חוזר מדוברין. דער אבא רבינו פלעגט עס דערציילן יעדן יאר פרשת פרו. די דחיקת התורה פון רעבען פון לובלין אז דער רבי פון לובלין דערציילט אזוי, אז רבי פון לובלין דערציילט אז ס'איז געווען בזמנם, בזמנו איז געווען די כומרים, די כומרים, די טמא'נע די טרייפענע כומרים פלעגן כסדר מאכן וויכוחים מיט אידן, אפרו לפי מאי, אז זיי האבן געוואלט מכריח זיין אויף זייער דת. אפרים מיט מויד פלעגן זיי מאכן וויכוחים מיט אידן. איז געווען עפעס א כומר וואס האט גענומען רשות אין די שרי המדינה אריינצוגיין אין א קליין דערפעלע פון אידן, זיך שפארן מיט זיי א וויכוח, און דער און ער האט גענומען רשות אויף וואס אוויאזוי גייט דער וויכוח, אויף ווער עס איז מנצח דעם צווייטן, מען נעמט איינעם וואס ער שפארט זיך מיטן כומר, און ווער עס איז מנצח דעם צווייטן האט רשות אריינצוווארפן דעם מנצח אין ים הגדול. זי איז מן הצורה צרורה דארטן אין כפר, ווייל די כפר איז פשוט'ע אידן, שניידערס, שוסטערס, בעקערס, וואס זיי ווייסן נישט, זיי ווייסן נישט, נישט קלוגע מענטשן, נישט צו קלוג, און ווי אזוי גייט מען זיך דא אהייציקען מיט דעם קוים אז עס איז געווען א גזירה און וואס טוט מען דא, וואס טוט מען דא, דארט איז נישט געווען אזוינע קלוגע מענטשן, און זענען פשוט'ע אידן, און וואזשע טוט מען דא? טוב סי' אומנות אבות האבן זיך גענומען דאווענען, געשטעלט דאווענען, האט דער רבי פון לובלין געזאגט, מען האט זיך גענומען דאווענען.

געוויסע שטיין שפאלן מיט א שנאדער, אין קיצור דער כומר זעהט ווער ס'שטעלט זיך אוועק פאר אים דער שנאדער, נאטורליך הייבט די אן די שאלה, האט געוואלט פארן עולם זאל מען זעהן, אבער די שאלה אליין איז א לעג לקלס, אז זיין ש ווייל ער איז געווען א לוי ער קען נישט לא קריא ולא כסיל, און ממילא האט ער געזאגט דער כומר זאגט פארן שנאדער הייב אן די שאלה, האט ער אנגעהויבן די שאלה, וואס איז געווען די שאלה? די שאלה איז געווען וואס איז די סטייטש איני יודע? וואס איז טייטש איני יודע? ס'איז געווען פוילן, דאס איז געווען אין פוילן און זיי האבן געקענט נאר פויליש, זיי האבן נישט געקענט לשון קודש, איז די שאלה האט מען נישט פארשטאנען אזוי, האט געפרעגט וואס איז טייטש איני יודע? איז דער כומר האט געענטפערט ניע וויען.

ווייל ער איז נישט געווען דער גרויסער חכם. די איד איז איינגעפאלן, האט ער געזאגט, ער האט געלערנט די בית היד הכי מש ד, אויב קען דער עברי טייטש, רשי מיט עברי טייטש, ווער איינעם קען דאס עברי טייטש אויף אידיש, איז דארטן שטייט דארטן סוף פרשת תולדות, רשי זאגט איני יודע מה מלמדו, איני יודע מה מלמדו, האט ער געזען אז די עברי טייטש זאגט איני יודע איך ווייס נישט, און ער איז געווען א סאטמארער ער האט נישט פארשטאנען אז.

עיין דעם צו איז דאס גילו נפלא, באמת איז ענין גדול וואס גילו נפלא לאוסר לבטל מעליו כל הדינים ורצונות אחרים שלא יכלו לשלוט בו ולא יעשה בו שום רושם כלל שהוא נאר קובע בלי ולאמר לה' אלוקים אמיתי ואין עוד מלבדו זולת ברוך שום כח בעולם ס'איז גארנישטא גארנישטא לא ידענו און נישטא קען זיין לא ידענו. ר' זעבעסאל זאגט ויראת ה' זאגט ר' זעבעסאל כי השם אלוקים בשמים ומעל ועל הארץ לא תחת איין אות מער פון דעם דארפסטו נישט וויסן די איין אות געבט ער וידעת זאגט ר' זעבעסאל אבער וידעת מער פון דעם וואס גארנישט וויסן דער האט געמאכט און ס'איז נישטא גארנישט נאר די אייבערשטער. רבותי אלעס דינג נאר מיט א גרויסן שמחה נישט אזוי פאר'חמור'עט ווייל איר ווייסט די חזקוני זאגט די וואך א מורא'דיגע זאך די חזקוני זאגט די וואך פארוואס איז א מעשה אבי א וואסער טונעל?

אז נישט וואלט מען אנגעזעצן לעבן מען וואלט ער מצטער יותר מדי, די אייבערשטער וויל דאס נישט, אפגעוויינט און געגאנגען ווייטער. ליגט נישט דא, ס'איז נישט נאר אין א מעסס, אין יעדן יעדן צד, ליג נישט דארטן, קריך ארויס שוין פון דארטן, קריך שוין פון דארטן ארויס. נאכאמאל, עכ מ רק עשה וטמא זאדם על כל שאר טומאה שבעולם לעשות אבי אבות הטומאה, כדי שלא יהיו בני אדם מציין עצל מסיים בתוכי בזו מצער יוצא מדי, דפאר איז אבי אבות. ביי יעדן צער ער ליגט ער ליגט, קריכט שוין ארויס פון דארט, ווייל די וועלט זאגט יצר הרע דומה לזבוב, פארוואס א זבוב? פארוואס יצר הרע דומה לזבוב? ווייל א זבוב ווערט געשאכטן א בהמה, יא ס'איז דא פלייש, און ער זעצט זיך אוועק אויף א פלאץ וואס איז. וואס איז א סירחון? א וואס איז? דארטן שטייט דאך די זוויל. די אינער גראבל דארטן אין די סירחון די גוט איקלע דא איז דא גוטע פלייש צי אפ פון דארטן דאס גרייט זיך אויך די בחור וויינט און גראבלט און זיין גיי ס'איז דא גוטע זאכן גיי ארויס פון דארטן קריך נישט דארטן גראבל נישט דארטן. סיר מיר א לאנדע דעם ראג. דוק דוק דוק קאפקע דארט. ס'הערט זיך אויך דעם הסבר. נו, האט זי א שווערע פראבלעם מיט דעם בחור, בפרט חובת שתמות שטייט אום גל המיקות. זאל מען בענך מתפלל זיין אויף מער שמירה בגשמיות וברחמיות.

זבוב אום חודש תמוז, ווייל יצר הרע דעם ווער עס וויל איז א סאך זבובים, כ'ווייס נישט נאר וואס גייט די אינגער מאכט ער מאכט ער מאכט הדברה הדברה און ער כאפט נישט וויל יצר הרע דעם ווער עס וויל גיב אים א ריק אריין ליג נישט דארטן צי אפ פון דארטן פארשטייט דווקא ליגסט דא אוי אוי אוי בכל אופן איז דאס איז די תכלית מיט א שמחה אויף יעדן זאך שלא תעוה נישט זיין שפירן דעם צער. זיי נישט קיין קיצור אויס וועמען עס ווערט, קוק נישט דארטן, הייב זיך אויף, רוק זיך, ריר דיך! דער קלויזנבורגער רב זכרונו לברכה און די האט פארלוירן ביים קריג, לא עלינו ולא עליכם, א שטוב מיט עלף קינדער, א פרוי מיט עלף קינדער, חשובע קינדער, געהאט א ליפעלע דארטן, קלויזנבורגער רב, און ווען ער איז געוואר געווארן ווען אלע זענען אוועק, איז האט ער געזאגט דעמאלטס, כי אי הומא ואיי.

ווייל דאס רב דא גייט נאר פירוק יומא ויהי, די זעלבע באשעפער וואס האט געזאגט דעם עיין ואהיה לשון זר, אי צי מען האט געהייסן א ים האט געשטאנען אויף די פיס און געגאנגען ווייטער, און צו זאגן וואס דער רב מ'קרעסקינע זאגט דא כדי שלא יהיו בני אדם מצויין אצל אב אצל מסיים ויצטער יוצא מידי, נישט ליגן אין דעם יוצא מידי. ס'איז געווען דער סיגע סיגעיטער רב אין חוץ לארץ אין אמעריקע, סיגעיטער. נעם אוועק א טאכטער האט ער געזאגט פאר די קינדער נאך די שבעה האט ער זיי געזאגט ארויס געבן א זעקל מילך און זיי האט דערוויזן אויפן די מילך איז דא א תאריך א דאטום הא וואס איז דאס א תאריך אז נאך דעם תאריך איז די זוהר זאגט ער אויך עס איז דא שלושה לבכי שבעה לעשרה שבעה ל. הספד שלושה מגיטה לתספורת, גייט ארויס ביי די תאריך איז עס חמור צו זאגן אז ס'איז נישט נהוג געהיטן ווערן די אייבישטער משפיע זיין אויף גוט צו פירן, אבער די געדאנק איז זיך מחזק זיין מיט א שמחה כי מה והיה יצא ומה יאבד, ס'געווען דא א קאנסטרוקטער א מקאנער קאנסטרוקטער די עלטערע עולם געדענקט פאר דרייסיג יאר צוריק איז דאס ווען ער איז אוועק ר' מאטל דרור דער זון פון ר' מאיר קאנער קאנסטרוקטער. נאך א וועג דא פלוצלינג האט זיך בשליטת נ ד דער גרויסער גאון וצדיק וואס מען האט געהאפט אז שיאיר לאור אצל הדורים, בקיצור ער איז אוועק פלוצלינג און געווען א גרויסע צער איבער דאס צושטופן מיט קינדער, אריבער ארויס אפאר וואכן איז געווען א חתונה און האבן אמעריקאנער איך ווס טריפט ער און ער איז געשפרינגען א חתונה איז איינע פון די קינדער האט אים געפרעגט טאטע ווי אזוי. יעצט איז באגראבן א זון, א טאטע צו א טאטע צופישט זיך קינדער, ווי אזוי ווי אזוי טאנצטו אזוי? האט אים געענטפערט דער רחבסטריווקער, דו מיינסט איך בין נישט קיין בשר ודם, מיינסט מיין הארץ בלוטיגט נישט? נאך איך געזעהן פריערט ביי דער חופה, האב איך געזעהן אז די חתן צוברעכט א גלאז און אלע שרייען מזל טוב, אלע שרייען מזל טוב, האב זיך מתבונן געווען וואס פונקט ביים ברעכן א גלאז זאגט מען מזל טוב? וויל אויסלערנען פון הימל אפילו מען האט דיר צובראכן אבער שריי מזל טוב!